Essalawmu aleýkum eziz ildeşler. Seljuklar nesli şalygy hakyndaky wideomyzyň dördünji bölümi bolan soňky bölümini siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Soltan Sanjar seljuklaryň arasyndaky tagt dawalaryndan peýdalanyp, halyflygy syýasy taýdan güýçlendirmek isleýän halyf Müsterşit Billähiň we ogly Raşid Billähiň täsirlerini peseltmekde uly rol oýnaýar. Ol gaznalylar täzeden Beýik Seljuk döwletine birikdirýär. Emma butparaz gara hytaýlylaryň Mawerannahry eýelemeginiň öňüni alyp bilmeýär. Soltan Sanjar ýigrimi ýyl häkim, kyrk ýyl soltan bolup, jemi altmyş ýyla ýakyn hökümdar bolýar. Ol hökümdarlygynyň soňky ýyllarynda, ýagny milady bir müň bir ýüz elli üçünji ýylyň aprel aýynda öz kowumy oguzlary jezalandyrmak üçin eden ýörişinde ýeňilýär we üç ýyllap olaryň elinde ýesirlikde bolýar. Soltan Sanjar bäş ýüz elli birinji ýylyň Remezan aýynda, ýagny milady bir müň bir ýüz elli altynjy ýylyň oktýabr-noýabr aýlarynda ýesirlikden halas bolýar we köp wagt geçmänkä-de, bäş ýüz elli ikinji ýylyň Rebiýlewwel aýynyň on dördi ýa-da ýigrimi dördüne dünýeden gaýtýar. Soltan Sanjaryň ölüminden soňra Beýik Seljuk döwleti taryhyň sahypalaryna siňýär. Onuň döwründe döwlet dolandyrylyşy iň kämil derejesine ýetýär. Soltan Sanjar Soltan Mälik şa bilen deň derejede nusgalyk hökümdar hökmünde tanalýar. Döwlet dolandyrylyşy bilen baglanyşykly işlenilip düzülen resmi düzgün-kadalaryň köpüsi bu döwre degişlidir. Kiçi Aziýanyň derwezelerini türki kowumlara açyp beren seljuklardyr. Mongol döwrüniň käbir taryhçylary Mongollaryň Kiçi Aziýa oguz türkleriniň açan derwezesinden girendiklerini ýazýarlar. Seljuklaryň saýasynda oguzlar Anadolyny watan edinýärler. Şol döwürler Wizantiýa imperiýasy gündogar we günorta-gündogar Anadolyny musulmanlardan alyp, serhetlerini gündogarda arpa çaýyny, Günortada Siriýadaky Laskiýa şäherinden hem aňyrlara çenli giňeldipdi we onuň Siriýanyň galan bölegi bilen Müsüri basyp almak howpy abanýardy. Emma seljuklaryň saýasynda bu howp bütinleý aradan aýrylýar. Seljuk hökümetiniň ýola goýan syýasy durnuklylygyň, adalatly dolandyrylyşyň netijesinde olaryň häkimiýeti astyndaky Eýran, Yrak, Siriýa we Anadoly sebitleri sosial we ykdysady taýdan galkynýar. Anadolynyň yslam dünýäsine birikdirilmegi hem-de seljuklaryň alyp baran söwda-ykdysady syýasatynyň täsiri bilen Gara deňiziň demirgazygyndaky ýurtlaryň söwda ýollary açylýar we Beýik Ýüpek ýolunyň söwdasy pajarlap ösýär. Anadolydan, Horasandan we Yraky Ajemden Kirmana gelen kerwenler Harytlaryny Kirmanyň portlaryndan Hindistana, Hytaýa we beýleki ýurtlara äkitýärler. Mundan başga-da, seljuklaryň saýasynda sünnilik Eýran sebitlerinde giň gerimde ýaýylyp, esasy mezhebe öwrülýär. Seljuklar dürli şäherlerde medreseler gurup, alymlara uly hormat goýupdyrlar. Olary her tarapdan gollap, ylmyň, medeniýetiň ösmeginde uly rol oýnapdyrlar. Ibnül Esir Seljuk soltanlarynyň ölümi bilen baglanyşykly seljerme berende, olary taryplap, öwgüli sözler aýdýar. Kirman taryhyny ýazan Eftaluddin Ebu Hamid Seljuk nesilşalygyna Hanedany Mübärek, ýagny Mübärek maşgala diýip baha berenden soňra şeýle diýýär, Gojalan dünýä olaryň baýdaklarynyň pasyrdamagy bilen täzeden ýigdeldi.

Hamdullah el-Müstewfi yslam döwletlerini dolandyran nesilşalyklaryň her biriniň birnäçe aýyp hereketleriniň bolandygyny, emma Seljuk maşgalasynyň bu aýyplardan daş durandygyny, olaryň güýçli, imanly, haýyr-sahawatly, halkyna merhemetli bolandyklaryny beýan etýär. Döwrümiziň meşhur akademiklerinden Stefen Fredrik Star hem seljuklar barada özüniň Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age, From the Arab Conquest to Tamerlane, ýagny Ýitirilen aýdyňlyk, Arap fetihlerinden Teýmirleňe çenli Orta Aziýanyň altyn çagy atly kitabynda şeýle belläp geçýär, Seljuklaryň üstünlikli bolmaklarynyň syry nämedekä eýsem? Bir tarapdan seredilende, bu üstünlige ýetmäge itergi beren sebäpleriň biri öz başlaryna erkin gezip ýören oguzlaryň garadangaýtmazak gaýduwsyz häsiýetleri bolsa gerek. Has ýyly ýerleri ýurt tutunmagyň gözleginde bolan oguzlar täze ýerleri feth etmek babatynda hyjuwly we başarnyklydylar. Ýöne ýokarda agzalandan has täsirli sebäpler hem bardy. Ol hem mundan ozal talaňçy hem-de zalym gaznalylaryň gol astyndaky iller, olaryň ýerine seljuklary has adyl adamlar hökmünde bagyrlaryna basdylar. Orta Aziýadaky we Eýrandaky sünni baştutanlar hem, esasy akymy sünni ynanjyna eýerýän seljuklary biragyzdan golladylar. Çünki bu beýgelýän täze güýç şaýy dinastiýalaryny, ýagny hanlyklaryny durduryp we ysmaýyllyk ýaly radikal mezhepçilere garşy durup biler diýip çakladylar. Ýene bir möhüm sebäp bolsa, Orta Aziýanyň günbatar sebitlerini ele geçiren oguzlaryň eýelän şäherleriniň daşynda çarwa durmuşyna dowam edýändikleri bolsa gerek. Çarwa durmuşyny dowam edýändikleri sebäpli eýelän şäherlerini we şäheriň ykdysady durmuşyny öz iliniň erkine goýýardylar we ýerli kethudalaryň elinden almadylar. Seljuklar nesilşalygynyň soltanlary, olaryň ýeňişleri hem-de galdyran miraslary bilen doly Seljuklar nesilşalygy atly taryhy syýahatymyzy şu wideo bilen jemleýäris. Seljuklaryň haýran galdyryjy taryhyny bilelikde gördük we diňledik we ata-babalarymyzyň galdyran nusgalyk taryhyna ýene bir gezek şaýat bolduk. Beýik Biribar olardan razy bolsun!